va tengi hambani ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa so namuntlha its game time its game time guys so loko mi lava ku vona namuntlha ku dyiwa yini ku dyiwa yini ku dyiwa yini tshamani na hina u ri hi va nghena xikhombe kahle mbilu ya ya mupfuna va limetiwa Gotta tell you baby phela mina na ku rhandza swilo swa tika bara pray swi ta antswa okay guys nga ndzi yi dya nkarhi lawani u lava ku ti endlela kokwan frasina henhla challenge leya rock paper scissor ya my boss and then he yo
mara ma swi twisisa guys yo baby a-a okay so loko u u- u wina u luma ka two un'wana swa ku ka two ya luma hinkwaxo hi sala nghadi nchumu as mara long okay. as long u lumeka two swa ku ah kumbe lonomu lowukulu kahle Ah, ulonomu lonomu lowukulu lowukulu. wena U fanele ni luma ka two Ah, a ti pimelani guys, no okay. more futhi dinomu dedo to ni chava ka do ho
okay guys hi la ta vona ku ku ta wina mani team nyiku mu va fomi ku team nyiku kwalateam d mina mina guys for sure mi nga rivaleni guys ke subscribe like comment and share mi hi byela ku mi lava yini hi mi tisela vunanga bya njhani ene mi nga rivalani ku every saturday hi karhi ha posta hi five na majamu

swa ku tala tala hi ta swi vona emahlweni ya anyway sendonga ku se hi nga ku xa pena baby u ready na
okay guys se nkarhi wa hi sungula hi dya hi vona ku ku dya mani ngopfu
ya guys eh ni khongelisini ni lava ku dya swilo leswiwani hinkwaswo a nga dyanga nchumu

two one kahle kahle u luma ka two swi le ka wo ku dya yini okay Eh. se la ke a wu khomi loko u luma kan'we u phuza kan'we okay luma phela Mhm. a wu khomi

guys bye bye a ka ha ri na leswi ni nga ta swi vulavula vula ni hoxuri
a ni vona swi ri woho fane u vulavula Ah, ni nge swi koti ku khuluma ni twa ndlala mina beba u tindlala swi ri beba a ni fana tata Vulavula, baby u winini vulavula fana na matimba
guys khensile vona yena um ta mi vona next week saturday video leyiwani ma yi vona tiboza ti tshama ti le ku winini hinkwayo inkawu nkarhi
a yi zanga jumela nchumu laha hi fair fair and square so hi kota ku wina so next week uh, saturday ni ta hi ta vona ku hi ta va hi mi khomele yini mara two weeks hinkwayo lo engage engage wo sure engage wo sure engage ene a hi planeki na video yin'wana hi nga yi plana kahle kahle ya ku test tisushi oh ya a yi si tshama ti testa so hi ti hi ta vona swa ku ta yendla rini ya mara ya mi tshembisa video leyi ta va ri le kutini ni vula ku mara we a wu nge kumi nchumu two weeks hinkwayo oh. sweswi hi nomu lowu off camera guys sweswinyana loko swi suka laha to tshwa a nge dyi na byela ku ta ka ta rila la ka huma a wu kumi nchumu ta dya tikwela ta wena tibeko guys va vurile va gava wa hala a ku kwati ku kwata hala kun'wana so akukwateni guys angaza kufakile kuyo mu utsake blind lokuri ku wa kusungula kufika lani ne mari kuyo switiva swa ku hayi u amukelekile ka vatenga mbani hi ku rhandzile and eh, ah, tshama na hina titwi u ri kaya hi ndlela leyo yes a ni dyangi mara U nga Awu tshama- jangu u u nga dyile. tshama na hina ka next video u ta swi vona swa ku ya ni munhu wa ku yima ngopfu yes yebo guys ezihlayele ku every saturday ya posta so tshama na hina ku ku mi endla swilo swi va simple mo just hita that eh, notification bell ku lowu yi karhi yi posta xi mi notify cause minkarhi yin'wana ya posta i ti-short video and short video yi posta nkarhi wun'wana na wun'wana lava swi tivaka va swi tiva so n'wi mukala nga swi tiveki um eh, yindlu lisa yeleyo and eh, xin'wana futhi ne i ku loko hi posta lava va ka va nga swi tivi kahlekahle ke lavantshwa la mutini lowuwani amukelekani saturday hi posta ti-q and a ti-game then futhi Eh, ni ti-vlogs na ti-vlogs ya swi tele ni comedy show ya va ti hi nga hambana yo hi yendla la hi chuna ya and also ku na yo rini ku na nghoma liya hina liya xikhomekate mbilu yanga u nga rivali ku ya yi streama guys yo hi khensa support ya n'wina loko ku ri ku u yi streamile tshama u yi streama a ku streama ku heli everyday ho pfuka ho pfuka hi yona majamu wu ri pela wu pela hi yona ene as ni vulile guys ku track liya loko u ri busy la yi nandzika ngopfu u ri na nsati lowo mi ri busy Or u u ri na chaya yi nuna wa hunje yena. kahle kahle ende loko ku ri ku a wu na yena ne